עס איז יא גערעכט וואס דער שיף זאגט, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס, נעם א משניות, זאג יצחק, פרוביר עס אויס, א נייע איידיע זאגט אים יצחק, איך דארף עס, איך דארף עס האבן, איך טראכט צו רעדן צו אילאן מאסק, איך הער אז דער פרעזידענט האט די ערשטע מאל יעצט געהעריג גערעדט פון, פון, געווענליך רעדט ער דאך פון די רעכטע מיט די לינקע, אבער ער האט מיר א מורא'דיגע איידיע יצחק, ער דרייווט א טעסלע. און ווייסט דאך א מענטש מאכט דאך פלענער און פלענער און פלענער, גייט לערנען חי פרקים, גייט לערנען חי פרקים, ס'איז אים בייגעפאלן ער קען דאך זאגן חי פרקים, די קאר פארט אליין. ער האט אנגעפאנגען זאגן יעדן טאג חי פרקים, פארט ער פארט אריין פארט אהער פארט אהין, ס'איז מיר נישט בייגעפאלן, דאס איז דאך א חידוש פאר די אלע וואס האבן טעסלע, ווייסט מ'פארט אליין, ס'פארט אליינס, נו וואס טוט מען בשעת ס'פארט אליינס, מ'שפילט זיך מיטן טעלעפאן, מ'קוקט דאס,

פארט אן מיט חיי פרקים וואס זיבן דפים גמרא קען פארן מען קען אם חכמתו חכמתו לך ביסטו קלוג ביסטו קלוג פאר דיך מען פילט אזוי גוט נאכן לערנען מען פילט אזוי גוט אלעס איז גוט נאך די ווייב איז גוט די ווייל א מענטש פילט זיך אז ער איז ווערד.

ער קומט אהיים ער פילט ביי זיך איי אזוי נישט גוט, געט ער א האק דעם קינד, געט ער א פאטש דעם קינד, ער געט א שמייס דעם קינד, געט ער א ווארף א הענגער אויפן קינד, דו ווארפסט הענגער אויף זיין, דו שלאגסט דיינע קינדער, דו ביסט א חסר דאיה, בעט נישט אז מען זאל, נישט א פעטשעלע פון חינוך, דו הייבסט אן שלאגן פון, דאס איז דאך כעס, א פעטשעלע, נו, חינוך. טוט א סכנה'דיגע זאך אדער מען רעדט נישט חוץ מען רעדט נישט דרך ארץ'דיג צו די מאמע, שלאגט און שרייט, הייבט אן און ווערט אין כעס, נאכדעם הייבט ער אן צו ווערן כעס אויף זיך פארוואס ער איז געווען אין כעס, ביסט א ליידיגע מענטש, פרוביר צו לערנען אביסעלע תורה, נעם א משנה, איז דער רבי האט א וועג פאר דיך צו לערנען אן פארשטיין, זאג די ווערטער, דו גייסט פילן גוט, און דאס פילן גוט וועסטו אהיימקומען און וועסטו פרובירן צו אריינלייגן עפעס.

דאס קומט נאר אז א מענטש איז א. ער שטייט זיצט אין אפיס און ער קוקט און ער קוקט און ער וואטשט ער קוקט נישט געהעריג סתם דא דארט ווייסט נישט וואס עס גייט אין אפיס ער ווייסט ער דאס און ער ווייסט ער דאס און שוין ס'דא אפאר פלעשער דאס איז נישט געוויסט פון אים וואס זאגט מען נישט ווי אלט זענט איר? פֿיר און פֿופֿציק יאר איר ווייסט נישט אז איר ווייסט נישט אז אין א אפיס אין יעדע אפיס איז דא פלעשער משקאות?

דו ווייסט אויך נישט? זאל איך דיר זאגן? אינדערהיים דאס איז שוין די ערליכע, טוט דיך אן תפילין, טוט נאך ניטאמאל די הויזן, מיט די גאטקעס. די ווייב פרעגט אים, יא איך עפן שוין אויף, איך עפן שוין אויף די טיר. יענקל, דאס וויסן, דאס איז א אפיס, יעדער גייט, גיי פאר צו די אפיסעס, דו פלעשער ברוינפן. און נאכדעם רעדט מען שוין, נאכדעם ווערט שוין אביסל מסיבת מרעים, און נאכדעם קומט שוין איינער אביסל מיט אביסל. דארף איינמאל אויספרובירן די וויד. נאכאמאל, ס'איז דא אזוי סאך זאכן אז לכאן או לכאן, לאמיר עס איינמאל, לאמיר עס איינמאל אויספרובירן, וואס קען שוין זיין? וואס קען שוין זיין? ס'קען זיין אז די איין ציגרעטל, די איין ביסעלע גראזעלעך, דאס וועט ענדיגן דיין לעבן. נאַ, איך בין נישט ממש אַזוי. איך ווייס דאָך דיך. איך קען דאָך גרויסע עשירים, וואָס איז פאַר זיי גייען אַריין צו אַ דיל, נעמען זיי אַ ביסל. נו, דו קענסט גרויסע עשירים, וואָס איז פאַר זיי גייען אַריין צו אַ דיל, נעמען זיי אַ ביסל. און איך ווייס הונדערטער און טויזנטער, וואָס גייען אַוועק פון דער וועלט פון דעם. אָבער פון דעם ממש, נישט פון דעם ממש. אָבער דאָס הייבט זיך עס אָן. אַ ביסל וויט, ווי האָט זיך אָנגעפאַנגען וויט? אין אָפיס. און באַלד האָט ער אַ מייפעלס קינד. אָ, איז שוין געגאַנגען התבודדות? איז שוין געגאַנגען התבודדות? פון וועם מאַכסטו חוזק פון התבודדות? אם חכמתו חכמתו לך, ביסטו קלוג, ביסטו קלוג פאר דיר, נעמסט א משניות, דו וועסט בענעפיטן פון דעם, סיי דיין נשמה וועט אוועקגיין פון די וועלט, דיין נשמה וועט אוועקגיין פון די וועלט, וועסט האבן משניות, אויבן איז נישטא קיין גארנישט, נאר משניות, דער רבי זאגט נשמות אויבן וויינען.

איין בריוו וועט עס מאכן, יעצט וועט עס מאכן, איך גיי אנהייבן משניות, איך לייג מיר אריין א קליינע משניות אין טאש, איך לייג מיר אריין משניות אין קאר, איך לייג מיר אריין משניות אין אפיס, און איך וועל נאך א פרק משניות לערנען פון מיר, נו ווער ווער וועט בענעפיטן פון דעם? חכם טו לך, ווער ליידסט אויב דו מאכסט חוזק פון סדר דרך הלימוד, מאכסט חוזק פון נישט גיין עס באדערט דאס? יא? איך הער זאגן דו דרייסט דיך דארט אין היכל אויף יואב, עס באדערט דאס? יא עס באדערט דאס? פון וועם מאכסטו חוזק? איך רעד צו די אייבערשטער, איך בין א אויסגעלייזטער מענטש, ווייל יעדע זאך וואס זאל נאר פאסירן מיט מיך, איך גיי נאכאמאל צו די אייבערשטער, יעדע זאך, יא, דו עפענסט אויף די פאסט קעסטל ביינאכט און ס'קומט ארויס אזעלכע שרעקעדיגע בריוועלעך, דא דארף מען באצאלן א קרעדיט קארד, דא דארף מען באצאלן שכר לימוד, וואס טוסטו? וואס טוסטו? קומסט ארויף אויבן און פאלסט פון די כוחות, די בריוו וואס דו עפענסט אויף. אין א ברסלב'ע חסיד האט נאך א בריוו צו רעדן צום אייבערשטן, נאך א בריוו שטופט אים צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, וואס טו איך דא מיט די שכר לימוד ביל, רבונו של עולם וואס טו איך דא מיט די גראסערי, וואס טו איך דא מיט די פלייש, און וואס טו איך דא מיט די קנעדעסן, און וואס טו איך דא מיט די טעלעפאן, און וואס טו איך דא מיט די לעקטער, ער שמועסט עס דורך מיטן אייבערשטן, ער ווייזט דעם צעטל דעם אייבערשטן. געוואלד, מוהרא ש פלעגט פארציילן אז ער האט אמאל געזען א ספרדישע איד במקומות הקדושים ווי ער רעדט צום, איז זיך מתבודד אויפן קול, עד היום ווייס איך נישט איז טאקע אזוי די מעשה געווען אדער די מהרש א האט עס פארציילט אויף א גוף שלישי די מעשה געווען ביים מהרש א אבער לאמיר זאגן עס איז געווען א גוף שלישי א אין די גמרא טרעפט מען אלס מ'רעדט פון א צווייטן אבער ער מיינט און דער איד זאגט רבונו של עולם די ציין טוט מיר וויי די ציין טוט מיר וויי און און און ער לייגט אריין די פינגער און ער ווייזט דא די ציין איך האב אזוי הנאה געהאט פון א תמימות. א תמימות. ס'איז כ י חוליס א צווייטער וואלט געשטאנען דארט וואלט ער געמאכט פון דעם עפעס א סנעפשאט און און עפעס א עפעס א חוזק ארומגעשיקט קוק אן א מענטש א חסר דעה אה פה דא דא טוט מיך וויי איך האב נישט גענומען דעם מעשה איך האב שוין געוואלט אונז זאלמיר צוקומען צו דעם ווייזן פארן אייבערשטן קוק דא כ'האב דא א בריוו א ביל רבונו של עולם וואס טו איך דא מיט דעם וואס טו איך דא מיט דעם דו מאכסט חוזק פון די ברסלב'ע חסיד וואס רעדט צום אייבערשטן. דו מאכסט ליצנות פון דיך אליינס, וואס טוסטו ווען דו ביסט פארלוירן? וואס טוט א מענטש ווען ער איז פארלוירן? איך ווייז מיר א בחור ישיבה, איך ווייס אפילו נישט צו ס'איז א דזשאוק צו ס'איז, איך ווייס דאך נישט יעדע זאך וואס א בחור ווייזט מיר אויפן פאון צו ס'איז טאקע אזוי צו נישט, אבער א בחור ווייזט מיר פריער אז ס'איז ארויסגעקומען יעצט לעיקוואד די ערדציטערניש, מענטשן זענען זייער דערשראקן, איז ארויסגעקומען א בעט, יא ליפא שוין געזען, א בעט וואס דו ביסט פארזיכערט אויב ס'פאסירט א ערדציטערניש. זייער אינטערעסאנט. האסט געזען? אקעי. שרייסטו קוקן די קליפ פון דעם. א בעט, א אייזערנע קאסטן, א שיינע בעט, זייער באקוועם, אין די רגע וואס די בעט כאפט א שאקל, גייט די, פארסטו אריין אין די בעט, ס'מאכט זיך צו מיט א אייזערנעם דעקל, ס'איז אנגעגרייט פאר דיר א אקסידזשין טענק, עסן, טרינקען, אלע סארטן מעדיצין. וואס לאכסטו?

פון וועם מאכסטו חוזק? מאכסטו חוזק פון זיך אליינס. דאס איז ווען דער מענטש איז נאך פאר זיך אליינס. און באלד ווען ער האט חתונה, וויאזוי קומט מען זיך דורך מיט א ווייב? וויאזוי קומט מען זיך דורך מיט א ווייב? ביים רעבן איז געווען א יסוד היסודות שלום בית.